Dullattii ta, miciyyoo takkaatu sokke jaarsa jalaa. Mee qissaa tokkon si hima. Sokkaa ni beeytanii jaartii jaarsa jalaa baddu. Sokkite. Sheekni tokko galchuuf dhaqe. Yaa ummaa! Odoo lubbuu dhibba tokko qabaattee. Takkaa mii dhibba tokko. Dhibbi sun takka takkaan sirraa baate. Ani hin kafaru hin jiru. Yoo feete nyaadhu, yoo feete dhiisi. Muca hanga fuula sharmuuxaa si dhaabutti rabbi sin ajjeesin jette duba. Eshefla wallahi. Fuula intala gaddaa faa. Mee qissaa Sa'ad dhaggeeffadhaa dargaggeessa kiyya. Qissaa Sa'ad dhaggeeffadhu qaceellotti.

Beektu moo hin beektu? Ee laganna nyaataa goote haati. Maaliif ni beekta wanni kana gootuuf? Wanni lagannaa gooteef zamana san keessatti haati namaa beelan du'uun qaanyiidha. Fuudha si dhoorka, heeruma si dhoorka. Haadha abaluu beelan du'e jechuun mataan du'uu sii wayyatu. nyaata diddeetu maaliif nyaata didde maa hanga ati kafartu hin nyaadhu jette hanga ati muhammadi kafartu hin nyaadhu jette laali mucaa kana mee qaceellotti qaceellotti sa'adii kana naa laali Maali ummaa hin nyaatu hanga ati kafartu yooaa hangan du'utti wa tucayyara bii hanga ati duniyaa tana gubbatti sababaa kiyyaan qaanfattu saalfattu hanga taatutti hin nyaatu guyyaa lama ni oolta sa- tokko ni oolta lama ni oolta sadii ni oolta hogga guyyaa sadii geessu dadhabde dullattiin Nama guddaadha. Hin nyaanne, hin dhuyne. Dadhabde guyyaa sadii. Jabeenya haati Sa'ad shirki irratti jabduut ajaa'ibda moo jabeenya Sa'ad Islaamumma irratti jabaat ajaa'ibda? Wareegama haati Sa'ad kafalte ilaali mucaa kana jallisuuf. Takkaa nuti ilmoo teenya qaceelchuudhaaf rakkoon nuti kafalle ni jiraa? Ilmoon tiyya haa qaceeltuuf takkaa dullattiin teenya nyaata didde ilma kiyyaa salaata didde jettee takkaa abbaa abbaa nyaata didde takkaa garree haadha nyaata didde garree dullattii ta- nimciyyoo takkaatu sokke jaarsa jalaa mee qissaa tokkon seema sokkaa ni beektami jaarti jaarsa jalaa baddu sokkite sheekni tokko galchuuf dhaqe wanni irra wal lolan maali salaata salaatuu didde salaata salaatuu dinnaan wal lolan yoggaa wal lolan ni sokkite sheeka tokko galchuu dhaqe amma sheeka maqaan himu Sheeyni galchuu dhaqe. Haati miciyyoo asuma baate sheeka dura gad teesse. Dhaga'i sheeka jette. Ta miciyyoo irraa galchuu deeman soddaatin asuma baate gad teesse. Dhaga'i sheeka jette. Naafi abbaan Maammad arrii tana wajji filanne takkaa salaataa jecha wal lollee hin beeynu jette. Salaatasaa isaa salaatti moo ilmoosaa isaa guddifti jette bar. Arrii tana filanne naafi abbaan Maammad takkaa salaatarra wal lollee hin beeynu. Sheekh dhugaasiiti dhuga baanti takkaa loltee hin beeytu dhuga baanti takkaa aartetuu hin beeytu dhuga baanti takkaa mufattee illee hin beeytu haadha saadii irra jabdu isaan kana hundarra haadha saadii jabdu. Maa mucaan kiyya amana jettee guyya sadii nyaata didde nyaata lagatte. Guyyaa sadaffaa gaggabde, laafte. Mucaan bira dhufe Sa'ad. Naa dhaggeeffadhu bakka kanatti. Sa'ad bira dhufe isii isii laafte. Yaa ummaa je'een duuba. Yaa ummaa odoo lubbuu dhibba tokko qabaattee. takkaa mii dhibba tokko dhibbi sun takka takkaan sirraa baate aniin kafaruun jiru yoo feete nyaadhu yoo feete dhiisi amma sii galee dubbiin lubbuu takkaa mii dhibba takka takkaan cinqamtee dhibbii takka takkaan sakaraattee takka takkaan takka takkaan sirraa baate aniin kafaruun jiru

Ni beektaa Jureejii? Hadiisa Jureejii san laal. Nama hedduu Rabbi gabbaru. Isaa salaata jiru guyyaa tokko Rabbi isa mokkore. Haati isaa hoggaa dhufte salaata jira. Yaa Jureej! Ala dhaabbattee. Salaata jira. Yaa Rabbi ummii wa salaatii. Yaa Rabbi haadha tiyyaa fi salaanni narra wal qabe. Salaata keessa dubbatuun hin ta'u. Haadha tiyyaa na yaamtii haadha ofii jalaa owwaatuun waajiba? Malli kiyya maali? je'ee rakkate. Yaa Rabbi ummii wasalaati. Inni kun ibaaduma godha malee beekumsa shari'aa hedduu hin qabu du. Silaa je'an ulamaa'iin hadiisa kana yogga fassaran Silaa Jureeyji sunnaa inni salaatu san irra silaa haadha jalaa owwaatutu irra turee jedhu. Jureeyji waan ibaadaa malee beekomsa shari'aa hin qabu duuba. Aboo akkamiin salaata Rabbii keessa dubbatan jee salaatatti fuute. Guyyaa birootis numa deebite mokkoraadha. Salaatuma jira. Guyyaa biroo deebite salaatuma jira. Ahaa. Edaa inumaa yoon yaamellee na jalaan owwaatu mucaa hanga fuula sharmuuxaa si dhaabutti rabbi sin ajjeesin jette duuba. Eshefla wallaahi fuula intala gaddaafaa gumnaa jedhaniin intala badiidhaa hanga fuula sii si dhaabutti rabbi sin ajjeesin jette iqeebalamte wanni sunitti. Odoo haqa ta'uu baatee ni qeebalamti. waan rabbi jibbuu gaditti haadha abbaan kee gooftaa keeti hin dogoggorin bakka tana yoo dogoggorte dubbiin bantee beeku qabeenyi kee jiruun tee ta haadha abbaa keeti anta wamaaluka

Haadha bifii mufachiisee biyya birotti ziyaaraa deema. Haadha mufachiisee hajjii deema. Ee miskiina wallahi. Hin dogoggorin duuba. Haadha tee mufachiifte umraa deemurra haadha tee irraa nagaya qabaatuu si wayya. Haadha tee wajji nagaya qabaatu si wayya.